ya Rukungiri nibeeta ombwitire abebembezi baabo abu barikugira ngu bagizire omuze gw'okubaraganisa ebintu ebi baremirwe kubakorera ngu kandi obwa hati nabwo bashobeirwe tibarikumanya eki baine kukurasaho.
Beeta ombwitire abebembezi ba Rukungiri Municipality. n'emyanya egyetoroire kubaire aha kanisa ya Kanyenya nirorero omu hururu y'okushwijuma emikorere y'abebembezi b'ebyanga hamwe n'entunguuka. Ebizibu by'abanyarukungiri okusingayo n'enkuuto mbi ahakuba abanyarukungiri n'abahingi wagamba nka za bwambara, za bikurungu abo n'abahingi b'omwani n'ebicoori so enkuuto ku zirikuba ziri mbi. Nikimanyisa ngu transportation means okwiha products zaabo omu misiri bakazireeta omu tawuni bakaziguza bakafuna akasente kiriireyo bakashomesa abaana baabo omu mashomero marungi nooba owaacumbatirira obuheereza obwe ebizibu bya Rukungiri gaba amashanyarazi so nikimanyisa ngu abeebembezi tibakakoze eki bashemereire kuba nibakora. Abeebembezi aba bashuma abamazire hi esente z'eihanga, esente z'eihanga ezo kubaire nizibaasa kwombeka amarwariro kandi zikagaruka zikagura n'emibazi kandi zikagaruka zikashashura Divisions ishatu za munisiparite hamwe n'ebicweka ebindi ebirikwetenga obuheereza obwo birimu Nyaruzinga, Rwakabengo, Kabirizi, Ndorero, Kigaaga, Kitazigurukwa hamwe n'ahandi eki Abataka barikugira ngu baine okugira omutima gumwe hamwe n'okukwatanisa reero abeebembezi abanyabushuba bakabeihamu obwesigye. Eki turikumanya hati nk'oku waareeba nka Rujumbura nanka ahu naareeba Fred oku yaabaire ahakozire, waareeba munisiparite enguuto tukaziigura, buri kimwe twakikora baija kubeiha ngu nibahika purezidenti ngu haine ebirikuza kukora. Tihaine eki barikubaasa kukorayo ahakuba ebizibu ebi twagizire nibyo baine, entaro enkye ezi baine tizaakibikiriza ngu bakore ekindi. Nk'ekiju eki tuherize kurabamu twashanga enguuto zaitu zitakusharwa gye. Haza hati itwe nka municipality nimureeba tukaba tukira kuyambwa road gangs hati esente kuzabaire nkye road gangs babemereza kwonka executive twasharamu twagira ngu mbwenu road gangs bagarukeho babe bakye kwonka hagire abagarukaho kugira ngu bagume nibagyenda bakuratiire grader ahu erabe nekora. Bakaboneza bakatwigurira obushutsi otwo otuhanda tw'amaizi n'okuboneza nk'oku bakushuka ebitaka mbwenu kuboneza enguuto zaitu. Omu muringo nigwo gumwe, habaireho n'ebiteiso by'okuhunduuza entunguuka okurabira omu nkiiko n'empanuura z'omutaano omu miruka hamwe n'amagomborora ngu nangwa n'abagomi bafubirwe. Muriho mutakateekateeka ngu nabo kwija, n'obu mbwenu muba nimubabeehera obundi babaguzire.

Aho niho Abataka baingi boorekire okutonzya n'obutamarwa ahabw'obu turikugire enguuto mbi n'ebicweka bingi tibiine mashanyarazi nangwa n'amashomero hamwe n'amarwariro tigarikwesiimisa. Enguuto mwashazire mwamanya z'okushara muzishare zibonere kutari okwo okurabamu okashanga gureereerize kurabaho ebi byona biri ebibi.
Ahabwa Sky TV yaga enshonga ndi Job Kato omuri Rukungiri.